Чөнки менә җомга намазы бар, биш вакыт намазы бар, бәйрәм намазлары бар. Шуның тәртибе турында ничек башкарга була икән? Ничек дөрес була икән? Кайсы җирдә без хаталар башкарабыз икән? Шул сорауларга менә бүгенге шушы чыгышта җавап табып булмас микән дип әйтәм.

Тәкъва исә Хәттам әл-Әсманән, бәлки дә, Син мосл намазга баскач нинди хисләр кичерәсең? дип сорагандыр бер сәхабәдән. Ул әйтеп җавап биргән, Намазга баскач, страйбатлылар үземнең алдымда, ә үлемне артымда итеп куя, куям. Әтисенә ул уң ягында җәннәт, ә сул ягында җәһәннәм. Ә үзем сират күперенә басып торам һәм аларның мине күреп торганын беләм. Мондый рухи халәттә мин рәкук сәҗдәләрне һәм гомумән бөтен намазымны башкарып чыгам. Намазны тәмамланнан соң аны Аллаһ Тәгалә кабул иттеме әллә юкмы икәнен белмим, шуңа да һәрдаим курку һәм борчылу хисләрен кичерәм, ди. Бөтенебез шушылай итеп башкарырга тиешбез инде менә. Бу әмер инде бу, шушылай башкарырга кирәк. Аллаһы рәхмәтенә намаз укырга өйрәнүчеләр саны арта бара. Күпләр намазны төп рөкеннәрен һәм аның хәрәкәтләрен Коръәндә дога һәм зикерләрне өйрәнә. Әмма намазлары итагатьлек хакында онытып җибәрәбез. Шуңа да без кеше намаз укыганда як-ягына каравын, киемен рәтләү, кашыну, иснән, иснәнү кебек гадәтләрен гадәтләрен тап булабыз. Әлбәттә, үзебез дә кайда шулай эшлибез. Аннан каршылай башлыйбыз, аяктан күчергәндәй булабыз. Әле теге русча әйткәндә, бәя татарча салып, аякларны биеп тә җибәрәбез. Менә минем истә хәзер вакыт калды. Рәшид хәзрәт, безнең Насир Валиевич беләсез бит инде. Ул мин беренче Иске мәчеткә намазга килгәннән соң җомгага килдем. Ул артларак басып тора, мин артларак кереп бастым да, халык күп иде ул вакыт. Анда, сән күрмәчек юк иде.

Менә мөхтәрәм җәмәгать, күңел чиста кешенең сүзе күңелдә калды. Хәзер нәкъ шулай итәргә тырышабыз, тырышам. Бу алары намазда итәгатьлелек, басынкылык күрсәтә торган сәбәпле. Ә тагын күпләргә шунысы да таныш. Без намаз укыганда уйларыбыз еракка китә. Хәл итәбездән башка мәсьәләләрне яисә киләчәккә планнар коруга кереп, әллә кая югалып та китәбез. Бу халәт намаз укуында басымлык булмаганга күрә, безгә намазларыбыз да хошуклык җитми. Хошук дигән нәрсә, бөтен нәрсәне онытып, бары тик Аллаһның каршыбызда булганын искә төшереп, аның белән сөйләшүебез, дөнья мәшәкатьләрен оныту. Ләкин шайтан эшләп тора. Шайтан Хава әле ошамара килгән кешеләргә бирелеп тә намазга килүчеләргә. Шуңа күрә без инде басканнан соң бөтен нәрсәне онытабыз. Ләкин була. Була. Кереп тә китәбез. Шул вакытта без шәндә кайтарабыз. Утында җагабыз. Газны да сүндерәбез, телефонда тыңлыйбыз. Кемдә булса өйдәгеләр телефонны тумаш телевизор белдерүчеләр, аны да без карап калабыз. Бик әлдерде, мишә итә бит инде дип. Бөтенесе үтә, мөхтәрәм җәннәр. Бу инде безнең әле менә монда хәлетнең әле бик йомшак булуы. Әле без ислам диненә әле кереп бетмәгәнне күрсәтә. Шуңа күрә бу мәсьәләдә һәрвакыт, әгәр дә булды икән инде, гел аны уйларга кирәк, ничек төзәтим. Китаплар ачылып тора, менә шушындый вәгазьләрдән алырга кирәк. Әйтелде бит менә. Алда алырга тора, артта үлеп Алда Кәгъбәтулла, җәннәтне, җәһәннәмне искә төшереп, мин бит инде Алла Тәгалә белән сөйләшәм дигән фикерне алга куеп, бер ноктага карап, сез игътибар иткәнегез бармы? Әгәр дә бер тана күз төштеме шайтансыз аңларына, Менә шул бер дә карап караганда сылса илә китә тора. Менә шунда карап тора кирәк. Хайван. Ул синең теге итифатыңны бер бер ноктага килә дә һәм син бер кая китә алмыйсың. Шуңа әйләнергә кирәк. Шайтан кирәк.

Кешеләр урында утырып, күңеле ачып килешлекләрдә кинәт кенә сүндерә алса Мин белән бер хәзрәтне күк күздә хәзрәт азан әйтеп бетергәннән соң авып җылы күреп китте. Аллаһ Тәгалә любой вакытта Газраил фәрештәгә әмер бирә. Ах, без итә алмыйк. Пәйгамбәр алейһиссәлам әйтә, күп кеше намазыннан нам бары тик арганлык һәм авырлык юлны гына ала ди, дип әйткән. Бүгенге көндә бу бигрәк тә әһәмиятле, чөнки кыямәт көненең гамәлләре үзен кебек гамәл галәмәтләре үзен күбрәк сиздерә бара. Абу Дәрдадан таркалган хәдистә Расул саллаллаһу алейһи вә сәлләм болай дип әйткән, беренче булып бу өммәттә намазларга итагатьлек югалачак, ди Алла сакласын. Хәтта намазны баскынлык белән укучы бер укучы бер генә дә кеше дә табып булмас дип киләчәктә, мөхтәрәм җәмәгать. Тиз генә кереп чыгабыз да сизелмиме? Сезне хәзер үк күреп торабыз. Тиз генә керәбез дә, кибеткә чыгасызлар, анда мине кеше көтеп тора. Намазга килеп басуга кемнеңдер кесәсендә сүндермәгән телефон шалтыра башлый. Аны чакыралар, кая син дип, намазга өйдәгеләр әле. Өйдәгеләр дә белеп торып звонит итәләр кайвакытта, шуның өчен телефондагы. Бу мен намазга алып җөргән, я машинага кабарга кирәк.

Менә монда тагы бер юллар бар. Аллаһым дип әйтәләр. Янысына сәләм. Син һәр көнчелектә үскәнсең. Бөтен мактаулар сиңа, синең исем белән мөбарәк. Даның олугтыр. Вә синнән башка Аллаһ юк. Синнән башкага гыйбадәт кылмыйбыз. Аллаһның рәхмәтеннән ерак булган шайтаннан сакланып Аллаһка сыенабыз. Бу дөньяда ашар кемгә дә шәфкатьле, ахирәттә исә мөминнәргә менә рәхмәтле булган Аллаһның исеме белән, рәхимле һәм шәфкатьле Аллаһның исеме белән, барча бар тулы галәмнәрнең Раббысы, тәрбиячесе булган Аллаһыга, дөньяда һәрбер колына мәрхәмәтле булган Рахманга иман китерүчегә һәм ахирәттә мәрхәмәтле булган Рахимга хисап, кыямәт көненең хуҗасы Аллаһы Тәгалә итагать иткән Аллаһ, и Раббыбыз, Сиңа гына гыйбадәт кылабыз һәм Синнән генә ярдәм сорыйбыз. Без туры, безне туры юлга күндер. Безнең тарафтан нигъмәтләребезнең юлына, ачуы төшкән һәм туры юлда адашканнар юлына түгел. Минем гыйбадәтемне кабул ит, җирдә һәм күкләрдә булганнар ия булган Раббыбызга һәм дә сәнәләребез кыямәт көнендә Аңа тиешле. Ул хикмәт иясе, ул Теләгәннәрен тугры юлга күндерүче Аллаһым, хикмәттә Син олуг, минем олуг Раббым мактау булсын, и Аллаһым, Синең олугыңны ишетеп, Раббым минем, Сиңа хәмде сәнәләрем булсын, минем Раббым Аллаһым мактау булсын. Аны бетме? Бу һәр көнне намазыбызда укыла торган дога, аят һәм зикерләрнең тәрҗемәсе. Әмма без аларга йөрәгебездә һәм җаннарыбызда тоябызмы? Шушы әйткәннәрне, мөхтәрәм җәмәгать, без Аллаһның безгә җавап биргәнен ишетәбезме? Аллаһ Субхана ва Тәгалә югалган, әймнәргән һәм тулысынча үлеләрен намазга башлардан тапшырган мөэминнәр барлык паныклыктан һәм үзенең миннән Вакыт кичә. Алар бөтен дөнья эченә ирешә алмаслык, ала алмаслыкка өйрәнә, ягъни намаз вакытында үзләрен дөньядан ваз кичтерәләр. Менә шушылай укыганда гына безнең намазыбыз кабул була, мөхтәрәм җәмәгать. Булыр микән дип уйланыйбыз. Эчтә күңелдә генә кала намаз укып бетергәч. Чөнки безнең бар белән дә күпмедер кимчелек булуы мөмкин. Ә без канат салдык әле. Ышанабыз. Булыр дип ышанырга кирәк. Аннары ул намаз укучыга болай дип әйткән. Алар артыннан китү өчен михрабта шәм торган сыман намазда тор дип. Без намазны башлый, башлый торган Аллаһ Акбар сүзләре мәгънә сымандай, эй Аллаһы, без үзебезне сиңа корбан итеп китерәбез. Без Бар нәрсәне дә читкә ыргыттык, кулларыбызны күтәреп, ирләр колак түресенә кадәр Сиңа юнәлттек, Син корбан чалганда Аллаһ Әкбәр сүзләре әйтсәң, әйтәсең, шуңа ук сүзләр үлемгә лаек була, нәфесеңне корбан иткәнеңдә әйтелә. Бу мизгелдә тән Исмәгыйль галәйһиссәламгә, ә җан Ибраһим галәйһиссәламгә тиң, Җан тәненең төгәл булырлык теләкләрен юк итә, шул рәвештә аны нәфестән азат кыла. Намазда бисмилләһи рахмани рахим сүзләрен әйтү белән тән-җанның корбанына әйләнә. Гыйбадәт кылучыларның әдәте кыямәт көнендә Аллаһы Тәгалә каршында бизәлгән кешеләр рәте кебек. Мөхтәрәм, нинди күркәм, нинди матур сүзләр, без кайбер кышлыкларны онытмыйча истә калдырырга тиешбез. Алар абуларны каршында хисап тота. Аңа дога белән мәрҗәгать итә. Безнең күңелгә сүз барады, мөхтәрәм җәмәгать. Намазда елап басып тору, кыямәт көнгә торгызлыгына насап Раббыбыз алдына басып торуга ки, Раббыбыз сиңа биргән вакытны ничек уздырдың, миңа нәрсәләргә килде дип сорау багылачак. Шушыларны истәтәдек, мөхтәрәм җәмәгать. Шуннан сизеләлекне укый безнең борынгы күркә мөселман кардәшебез. Син бу билгеләнгәнне намазда күреп алырга тиеш. Бу билгеләр намазда күреп алырга тиеш. Бәлки шулай булгач та, бу авырлыклы шөкне үзеңдә туй, тәүбә белән кара. Намаз сиңа нәрсә бирә? Чынлык табаның сиңа нинди файдасы бар? Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә каршында баскач, башын күтәреп һәм Чишелеп баш, ашлык бөртеген җи, илүче кеше кышка тиң була. Пәйгамбәрем сүзләрен искәртеп, кешеләрнең иң начары ул үз намазларын урлаучы ди. Без менә шушында басып торганда, менә шушын мәчеткә килгәндә дә без шушында савап җыябыз. Бөртек бөртек. Кайдан аятны укыган вакытта һәрбер хәрефен атып тәләтергә тырыш. Күңелебездә шушы Коръән аятларын тәрҗемәсен күңелебезгә китерик, чөнки без бит тәрҗемәсен дә укыйбыз, Коръән Коръәннан. Укый белмәсәк тә тәрҗемәсен укыйбыз. Шуңа күрә аны һәрвакыт каян бу турыда, бу турыда Минем нигъмәтләремне күпме нигъмәт бирде. Мин сезгә нәрсәгә биреп бетермәдем, тормышымны ничек кенә көйләп бетермәдем. Әле сез һаман минем бу эшләремне яңалга чыгарасызмы дип сораулар бирде. Ә ничек инде без яңалга чыгарабыз? Ничек яңа Алла Тәгалә әйткәне сүзләрен ничек без аны шулай итеп әйтә алабыз? Ул бит инде башка да сөйми торган нәрсә.

Хушу йөрәкне Аллаһка карата мәхәббәт һәм тәкъвалык белән тулу. Бу халәт күңел тынычлыгына китерә. Йөрәктә барлык, йөрәктә барлык, йөрәктә барлыкка килеп, тәндә чагыртып тапкан хошуклык ике төрле була. Беренче еракка хас булган бу аллаһы тәгаләнең һәм бар бакчан кешенең арабасында алдында түбә булу тану. Ул җанда арабасында ихтияры да бар ияргә һәм аңа итәгать итәргә мәҗбүр итә. Хушурлыкның тышкы чаралышы бу барлык тән әгъзаларының һәм тәннең әлеге хисләр аркасында барлыкка килгән итәгатле һәм басымлы хәле. Мәсәлән, намазда укучы кешеләр я гәфүл ә барып дип алдында саҗда кылып торган урында шул ноктага басып торып, бөтен дөньяны онытып, Аллаһны гыйбадәт итәчәк. Мөхтәрәм җәмәгать, әлхәмдүлилләһ раббил аламин. Намазга килгәннән соң Кол намазны кошуклы һәм рухлылыгы белән ничек укыялар, шуны уйлыйк, килгәнчә. Дүрт әйе моңа ярдәм итә, ак кием, әхирәт алу, хатин булма, беренче тәпки сүзләрдә әйткән күңел хәләте, әйтеп, суреттен туды. Дүртенчесе намазлар каласына ымтау, ягъни көндәлек тормышта да намазлар кебек итәгатьле һәм тапкага Хәлдә яшәп, бала итү. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһу Тәгалә һәр барсабызга шушы намазларыбызны шулай итеп укырга насыйп итсен, киләчәгебез хәерле булсын. Шушы киләчәк Рамазан айларыбызны шатлык белән каршылап, андагы намазларыбызны да дөрес итеп үтәп, тәравих намазларында катнашырга насыйп итсен. Күркәм итеп үткәрергә,